Bon dia. No mors ku mi lenga. Bon bini na Papiamentu Podcast. Nos ta bai papia. Papia di papiamentu. Tin hopi kos ta pasando ku papiamentu. Hopi desaroyo, hopi desishon, eh, hopi kos ta kambiando i te asta ku ta kambiando e mesun papiamentu pa un otro kos. Mi tin e mi wèpsait òf mi kanal kaminda mi ta papia di diferente palabra ku nan ta trata trata pa nos lubidá. Palabranan krioyo di nos ku nan ta trata pa nos lubidá i kambia nan pa palabranan spañó. Pero awe mi a disidí di bin ku e Papiamentu podcast pa nos ban papia mas, nto pa nos ban reflekshoná kiko a pasa, kiko ta pasando, anto mi a wak si nos tin influensha riba kiko lo bai pasa. Pasobra mas bo sa, mas bo por influensha. Nos ta kuminsá ku e historia di dikon mi kanal pasobra mi a kuminsá ripará ku den radio i televishon Diferente ya nos lo yam'é e personahenan den e programa DJ, entrevistadó etcetera ku nan a haña un sierto Ya, un sierto, como te explica bo, un sierto mandamento cu sierto palabranan nan no por papinan of cu nan tin cu papinan di tal manera. Eh, bo sa, e tin un radio na Kòrsou, lo cu nos ciami, e caminda ta Radio Direct. Caminda bo ta haña cu e doño di radio no ke pa bo menciona e palabra yu di Corsou. No, bo tin cu menciona e un otro palabra cu ta e palabra Curasoleño. Ku mand'é kura su leño ku no ta un palabra ni na papiamentu ni di Kòrsou ni di kultura di Kòrsou. Ta ku mand'é kura su leño venezolanonan ku latinonan ta yama nos kura su leño trinta, kuarenta, sinkuenta, shen aña pasá. E bo komportá ku e venezolanonan, ku e kolombianonan sa promé ku nos ku nos ta kurasoneño. Pasobra kada pais tin un sierto manera di yama nan hendenan. Entos nos ta yama nos hendenan yu di Kòrsou. Meko manera e entombra e argumentonan no pasobra e merikano bon bon por splika merikano o bon por splika spañó a kada kada lenga tin su kultura kada pais tin su kultura i tin sierto paisnan tambe ku no tin tur palabra. den nan uh lenga pa uh pa tur cos. Kibe? Nos mes no mester pretende tampoco cu den Papiamentu tin tur palabra. Y como ne to e parti di tur palabra ei nos ta bin bek na dje. Pasobra esei ta un di e Argumentunan ku ta wòrdu usá pa sigui gaña nos. Sigui gaña nos ku papia mi no tin tur palabra, anto ku e tur palabranan ei ta supuestamente papiamentu pero ku ta kon un palabra ku nan a bai buska an kon ta papia kos aki na spañó, anto ben gaña nos ku ta ku ta papiamentu. Pero nos ta bai na e origen di e kos, kon e kos a kuminsá. E kos a kuminsá ora ku Omaira Leefland, segun mi e tempu e minister di kultura, a disidí di bin ku un proyekto pa standarisá papiamentu. standarisá papiamentu. So ei ta e e kuminsamentu di kos. Tin mas kuminsamentu, pero mira e kuminsamentu ei, pero esei ta e kuminsamentu mas formal, nos yama e asina. Antombra Omaira Leeflang ta un su un hende di Surinam i ta komunde bibá na Kòrsou òf lo bin Kòrsou unda chikitu, pero bibí tutu hende di Surinam i ta. Nada contra, pero laga nos bisa e hende di Suriname aki si ta tin un dede gordo hinca den e bolo cu ta yama standardisa papiamento. Awor, E standarisashon di papiamente huntu ku ne a bini e idea ku no mester tin tur palabra pa papiamentu. Un kos ku yun lenga no tin tur palabra pa tur kos. Bo kon manera? Pero okay asina e kos a kuminsá. El a bini ku un grupo di proyekto, diferente hende konosí na Kòrsou a sinta den e proyekto. ta toma pa nan bai standarisá papiamentu. E standarisashon di papiamentu i simplemente ta nifiká no ku a bai wak palabranan di antesnan ku nos bieunan tabata usa, nos avochinan tabata usa anto me ku palabranan ka bai pèrdí, bin ke palabranan bèk ban reskatá nos mes palabranan. Nò, un di esei tabata idea. E idea tabata ta Ban wak con pa nos tin tur palabra na papiamentu, lo lo cual cu no ta un no ta un mal ehm no ta un mal manera di pensa, pero e solucion cu nan a bin cu ne tabata simplemente di cue tur cos cu ta spaño anto bo a bin bisa bo no esaki ta papiamentu. Kemi lo kual ku ya kaba ta un gañamentu kompletu. Pasobra ku kon komportá ku papiamentu ta tur kos ku ta spañó a bira papiamentu awor diripiente. Dikon hulandes no? Pasobra esei ta e problema. E hulan e palabranan hulandes ku nos a usa semper e palabranan ei a bira bira palabra malu. Anto bo mester kue e palabra. Na spañó, gañá bo ku e palabra i ta papiamentu. Bo kòm manera ei? Anto sin bai wak e palabranan di nos mes ku nos tabata usá ante, suportá bai pèrdí òf bo ta mas

nos mes pa nos papia un idioma ku no ta di nos, ku ta spañó, anto gañando nos kesei ta papiamentu. Mi komende e no, asina e proyekto sigui, e sèt di gañadónan a siña sinta huntu, nan a sali for di nan kamber Anto mannan a bin cu un lista di tur sorti palabra cu supuestamente ta Papiamentu. Ma como ne? Palabranan cu simplemente ta palabra Spañol, nan a bin cu ne. Anto despues mi debe explica bo tambe ki efecto e cos aki ta tin riba e mente. Pasobra riba e cultura di Rio Curaçao con e cos a brua nos mes como Rio Curaçao. Mi ta bai na bo un ehempel kon el a brua nos mes siendo yu Kòrsou. Ántes, ora bo papia ku un hende, bo ta bis'é, ok, bon, tal tal kos. Si, ok, bon. Awor aki Ora bo tende diferente yu di Kòrsou e nan na radio, ora bo tende nan papia, bo ta tende ku manera nan kuminsá un kombersashon kaba mente trempan, nan ta kuminsá Bueno, Bueno, ok, Bueno, Bueno. Bueno ta gawon spañó. Nos ke me nos no ta ni para pensa mas e e kon nos por a bai di bon ku ta papiamentu, kon nos por a bai awor ku ta bueno, nos ta bai husa na lugá di bon. Anto e hende nan aki kor bo tende nan ta tene nan ku ta masha stimashon pa papiamentu, anto no e palabra ita hulandes nos bo us'é eh masha masha kos pa masha stima na stima papiamentu. Pero tur palabra of tur kos ku nan kuminsá, palabra, promé palabra ku ta sali for di nan boka ta Bueno. Anto nan no ta tin para pensa ku e Bueno no ta Papiamentu. Mi ta naba un ehèmpel mas. Papiamentu konosé miñó ku pió. e cos aki ta mihó of e cos aki ta pihó. Ta asina nos a papia semper na Kòrsou. Ora bo tende awoki diferente di e hendenan na radio, den nan programa, nan ta bisa, e cos aki ta mehor, e cos aki ta mehor of e cos aki ta peor. pehor, ke men di awor miñó a bira pe mehor, manera spañó, antombra e pió a bira pehor, manera españó. Mira kon manera anto ki ta pasa lo ku nan ta traha na radio, nan ta usa e palabranan tur dia, anto esnan ku ta tende nan tambe na kas ta bai tuma e palabranan poko poko tuma nan over. Mira como ne pao poco nan ta saca miño cu piño for di e focabulario di Curaçao of di e cultura di Curaçao anto nan ta bay bin e ora ey cu e palabranan spaño paminda cu e naki di boca grandi yena con nan stima papiamento cuan importante papiamento ta. Kon manera ei? Ka mester di parti di Omaira li flan, stanga di shon di papiamentu. Ta bisando bo ku papiamentu aba e skol, kaminda ku ta papiamentu aba e skol, no, ta spañó aba e skol. Ok, anto ahora nos ta bai cu e stap 2. Stap 2 a bai bin cu diferente hende llama papiamentistanan, cu supuestamente a siña papiamentu y cu supuestamente kier pa nos papia papiamentu. Nan a bira mira un modèl pa traha sèn ku e papiamentu ei. Bai por manera ku e mente hopi di nan a bai sigui kurso ku otro sort di kos pa por inventá un kos ku yama papiamentu, papiamentu moderno. No. Pero nan meta no tabata pa papia mi, no papiamentu, pa nos papia pa mi. No, nan meta tabata ta pa nan tin e yabi di kiko ta papiamentu. Dikon? Pasobra nan a mira ku papiamentu ta bai bira un negoshi, anto di nan tin e yabi. Nan, na ingles ku ta yama e kos, nan ta e poortwachter. Esun ku ta vigilá e porta. Nan tin e contesta di kico ta e Papiamentu di berdad. Bo con manera? Anto abo cu no sa e Papiamentu di berdad, of alomenos nan ke laga bo kere cu bo no sa e Papiamentu di berdad, abo lo tin cu bay seca nan. Bo con manera? Anto ora bo bay seca nan, nan ta bay cobra. A hopi esei a wokinan bo ta hende ta trapa gobierno, nan ta trapa radio pa skibi skibi diferente noticia, nan ta skibi, nan ta kana korigi e hende radionan ke hende nan ta duna kurso kon ta papia papiamentu. Nan ku manera ke e kos ta bira un un un modèl pa nan gana plaka Anto ku mi nan kuminsá a biba ri, no ta asina aki ta papia papiamentu. Ta mi sa ku no papia papiamentu. Pa kiko manera esnan ku sa ku no papia papiamentu ta e pueblo di Kòrsou, ta bo wela, bo tanta, bo tio, bo bisawela, e hende nan ka papia papiamentu semper sin ku ta tin mester di un hende bin splika nan ta kon ta papia papiamentu. Pero como ne, mi, mi, mi wela por explicar bo cuanto pa e pavimento. No ende na aki. Nta cora bon, e intencion di e supuesto pavimentista nan aki, nan intencion tabata pa traha placa. Ma compersa cu diferente di nan, anto un a bisa mi flat out, papiamento ta un negoshi di oro. Claro cu ta un negocio di oro, pasobra awonan por nan por traduci pa pa pa gobierno, ta como di nan ta bay radio bisa no papia mi no ta importante, nan ta bay den gobierno bisa mandatario no papia mi no ta importante, nos tin un papiamento, pero como e dor cu e gob e e e minister tambe ta gewoon parti di pueblo, e minister papiamento crioyo manin nos tur ta papia. Mas mi yo bisa a papiele semper. Un como ne, pero a wok door di buta na mes como e salvadonan of e, e, e, e wardadonan di e yabi, di e tesoro, di papiamento, woki e minister tin ku bai se kanan pa nan traduci, por ehempel, speechnan, pa nan, pa nan bisa e, e minister kon e minister tin ku papia. Mi ta korda uh, Zita Leito. Si ta leíto ta tin un speech, un conferencia, pamina e ta tabata papia di gang, gangnan na Corsou, diferente gangnan, su cu mi ta di venezolano of gangnan di New Corsou. Anto Rita ta papia di e palabra, si tin diferente pandia awor aki na Corsou. Ora bo a wak e palabra pandia. Pandia no ta un palabra ku ta den vocabulario òf kultura di Kòrsou, di Papiamentu. Pero ki ta pasa, Zita tin e konseheronan di Papiamentu ku ta wòrdu pagá for di nos plaka di belasting ku ta bisa Zita, nò, bo tin ku usa e palabra pandia.

Pandilla tabata semper parti di fokabulario di spañó latinonan sí. Pa kon manera? Pero pa bo mira kon e hendenan aki a logra buta nan mes na un pedestal, pa kon manera nan a buta nan mes na un lugá haltu, kaminda ku ta nan ta e Nan ta e doñonan awor di papiamentu, anto si ka nan bo tin ku bai pa abo sa kita papiamentu esei. Si yes nò, anto nan ta kobrá bo pa esei tambe. Wak un manera ke nan a nan a hasi henter un sektor di di di di di negoshi, di industria nan a hasi rònt di nan. Anto ta hopi importante pa nan bisa bo, no no no ta importante pa bo sigui lès di papiamentu, ta importante pa bo tin un hende kontrolá bo notisia pa bo, kontrolá bo spich nan pa bo. Oja como ta, anto e ora nan ta cobra pa e servicio ey, anto e servicio simplemente ta nifica pa bo laga tur palabra, segur palabra cu ta parsi hulandes, cu ta bindi hulandes, pa bo laga e palabra nan ey, antombra pa bo bay usa e palabra cu nan ta bay busca pa bo, nan ta bay busca, mi mi sabi cu ta paviamento, pero nan a busca e si, pero nan a busca e den vocabulario spañol latino, ta pandia, lo bin gaña abo awo ku ta papiamentu. Mi mendi a ta zita awo den den den konferenshi prensa e pandianan, e pandia, pero e machi sinta na kas, e gai sinta na kas, e gai no sa ki kiko ta pandia. Ke mi bo tin ku mende ku trinta por shento di òf kuarenta por shento di lokual ku zita ta por papia den momente Cu si bo e cueto palabra cu ta wordo usa den cultura anto saca nan afo, anto mira hinca palabra nan spaño, cu e bon hopi di corazon no ta domina spaño, so e tambe ta un de puntonan cu a usa pa gaña nos cu e palabranan di papiamentu, mira como manera, pero trinta por ciento, cuarenta por ciento di e mensahe cu Zita ta kere manda no ta yega den e pueblo pasobra e pueblo no sa kico ta e palabra pa un dia, Ora bo tin un sinta ku un buki i nana kada be be a pandia buska riba internet kita pandia a a pandia ta gèng bin bèk mientras tanto yu si kita di ta sigui papia ta kon manera ke mindi bo ta hasi e pueblo tambe bobo ora bo ta tende e pueblo bobo pasobra trinta kuarenta por shento di lo kual ku bo manda na e pueblo no ta yega pasobra e pueblo no sa ta di ki bo ta papiando. So mi bam kambia a kambia tur palabra, a disidí nò ta palabra spañó nos ta kué anto so ei spañó ta papiamentu, a disidí tur e konai sin konsultá ku e yu di Kòrsou ku ta tende e radio. Mi komprendé? Anto mi ta pensé e supuesto papiamentistunai nan ta nada mas ku mi ta yama nan fraudeur. Lo como nan ta gaña, nan ta gaña e pueblo, so ta cumbini nan pasobra meyor di nan ta bira e guardadonan di e porta, guardador di e tesoro, o si ka nan bo tin cu bay consulta kico ta Papiamento, con ta Papiamento. Lo como nan ento nan un simple cos nan tin cu bay hasi, bay busca e palabra na Español, bin bin conta bo despues cu esey ta Papiamento. Be kon manera ke be esne kon sa bai? Kon sa bai asina, kuminsá na palabra, kuminsá ku e palabranan kambia nan, un mes nan na radio bai kurso, nan tin e kurso aki nan ta siña, nan ta siña pabamentu, nò nan ta siña palabra spañó, e palabranan spañó, nan bin papia pa bo na radio, anto bo nan a siña inosente, esei tambe ta un un tema ku mi ta bai bini kuné. cu e como pueblo nos ta asina inocente, ehm, bo bo bai Brazil, bai bisa Brazil e cos cu bo ta papia aki un ta un ta un ta bo un ta bo lenga. Ta como e Brazil ta papia portugues, pero e portugues di Brazil ta un otro portugues, for di por portugues di Portugal. Bon bo bai Venezuela bo a bisa Venezuela un venezolano por ehempel e manera di papia ku bo tin ku no ta meskos ku e manera di papia di Mexico bon bo bai a bisa nan ku no esaki ta bo palabra esaki ta bo esaki ta venezolano bo tin ku bai papia un standarisashon di di di sierto palabranan. No, paso cada cada cada pais, cada lenga, cada cultura tin nan mes idioma y forma di expresa cu diferente palabra. Ora bo beba Mexico, Venezuela cu Argentina tur ta papia spañó, loke nos ta yama spañó, ku manera spañó ta di Spaña, pero nos ta bisa tambe ora ku e latinonan ta papia otro spañó nan ta papia. Pero nan ta papia spañó di Spaña, nan ta papia nan spañó derivá di Spaña ku ta ku influenshanan kultural i influenshanan di nan lugá. Ku manera ke men tur ta papia diferente. Eh, ora bo beba Aruba, Aruba tin su mes manera di papia, cu tin eh, di haci cu Aruba su cultura, Aruba su historia. Boneiru tin su mes manera di papia, tin di haci cu Boneiru su cultura, Boneiru su historia, y asina Corsou tambe tin su mes manera di papia, tin di haci cu Corsou su mes cultura, Corsou su mes historia. Bo con manera que mende pero nos ta bien awo nos nos tin cu bai standarisá anto e que mende nos tin cu bai sorry pa papiamento di Aruba ta mescos cu papiamento di Corsou cu papiamento di Corsou ta mescos cu papiamento di Boneiru nos tin cu bai bin cu ne dicor nos tin cu bai bin cu e standarisacion pa bo sa bo traha mas placa Te meni e standardashon nifiká ku mi tin ku stòp di papia palabranan ku mi kultura, ku mi famia, ku mi historia papia semper? Pa bo sa bo bini di di awo ta kua ta palabra si ta papiamentu anto kua no ta. Anto ku nos tabata un pueblo mas alerta, nos tabata un pueblo mas bei di sinti, anto nos lo a rebeldiá, nos lo a landa, nos a bisa no, esei na kiman papia e kos aki semper, esei na ki mi mame ku mi tata papia, e kos aki ta den mi himno, mi ta yu di Kòrsou, mi ta mantené asina. No, pero nos ta un pueblo ya suak na mente. Loke ta pasa ku nos no sa mes e fèstbòl ku nan ta pasa pasa nos. Nos no sa dikon, nos no sa ku e kos di mas grandi ku nan ta sié ta simplemente pa plaka. Kon manera so bané e papiamentista bisa mi kòrsou papiamentu ta simplemente oro, big business, negoshi grandi, lo ta esei ta nan e interes. Bo bon mane? Anterior ki ta pasa? Nan ta usa radio, nan ta usa komunikashon, bo bon mane? Bo ta tende eña nan na radio di ya, e kurasoleño, e kurasoleño ta tal kos kurasoleño, So tiki tiki bo ta kuminsá lubidá ku ta aki nan e yu Kòrsou mi ta. Ku mi mi mi idioma ta yu Kòrsou. Mi himno ta bisa mi mi ta yu Kòrsou. Mi mame ku mi tata ku mi vela a bisa mi mi ta yu Kòrsou. No bo ta kuminsá yama bo mes kurasoleño e kos ku e fenesolanonan a yama nan a yama nos semper. Latinonan a yama nos semper. ke mi komportá ku nan sa ku nos tabata un kos ku nos mesun sa ku nos ta ta. Mira, si bo mira e kos ta gewoon un kos sin pia i sin kabes. Loke manera pero ta afektá nos idioma, ta afektá nos kultura, i ta afektá nos mes. Pasobra tiki tiki nos ta bai ta kue kosnan ei over, ta p'esei bo ta haña enenan awor aki, Bueno, bueno, bueno tal kos, bo ta manera ei, pero bo mente, bo supkonsiente si ta analisá i ta mira ku no, bo ta kue tur palabra na spañó, anto bo laga bo mes palabra un kantu. Lokual ku ta mal pa bo mal pa bo mes estima, pa bo self-esteem. Pero e ta krea un patronchi den bo kabes tambe, den bo mente, ku awor bo mes ta bai kuhe e palabranan español ai, bo mes ta bai buta nan riba e palabranan di papiamentu. Bo mes ta bai kuhe e kultura, e idioma spañol, yisé anto buta bo idioma, bo kultura, papiamentu abou. Mi ta na bo un ehèmpel mas. Bo ta bisa, ora bo ta bon ku sierto hendenan, Ai, ta mi hende, mi hendenan esei, mi hendenan. Na Venezuela bo ta ña bo ku, Epa mi hende! Ola mi hende! Esei ta gewou, Mi hendenan kon ta? Awor bo ta mira tambe diferente hende awor aki. Nan a kue kuse over mi gentenan, mi gentenan kon ta. Kevende, asina mi tin mas ehèmpel ku mi ta mi ta mi ta buta riba mi kanal di youtube. Bo por mira e videonan ku mi ta papia spesif. Di cierto palabra. No, pero ora bo a mira helicopter view ki ta pasando, nan ta programando bo y bo mes ta programando bo mes pa bo ta bo cultura y bo palabra abao, bo cultura y bo idioma abao pa subi un di otro. Anto ma kende unico nan cu ta sali gana for e cos aki e paviamentistanan cu tin e negoshi di oro. Ora bo nan mes a bisa bo, nan mes a bisa mi, paviamento ta oro. Papiamentu ta big business. Claro, pasobra ma nan ta decidi kita papiamentu, bo tin cu bay cerca nan pa nan cobra bo, pa nan gaña bo cu un palabra cu ta papiamentu. Asina e cos ta. Di algun manera, enton nos pueblo, mente mansu, no ta rebeldia, no ta constata, no ta analisa y mira kico nan ta haciendo cu nos, cu nos yunan. anto ma kesnan ku lo bin despues di nos. Bo ku manera, pero nos ta mant'é te aki, pasobra nos tin ku bai bini ku un parti dos di e Papiamentu Podcast, i lo mi bai bini ku mas di e podcastnan aki den e serie aki, anto nos ta bai trata na konsientisá. Nos ta bay trata di happy wowo di esnan ku si ke tende, esnan ku si stima nan lenga, si stima papiamentu, stima nan kultura, stima nan Kòrsou. Bon, no bueno, bon. Don nos ta keda e ora i te aki pa awe. Te e siguiente video. Si bo por, like, share, gusta, parti, plama, mane bo ke. Nos ta keda te aki, no mane mi ta serie semper te un siguiente video.